नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे भगवान के कृपा से अहाँ सब ठीके है तो चलू आइ हम एक बेर फेर अहाँ सबक लेल लऽ कऽ आयल छी क्लास नौवा वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्ड से संबंधित अछि पिछुला क्लास में अपना लोकनि जे छै एक से लऽ कऽ छः चैप्टर तक पढ़ि लेने छी आइ पढ़ब अपना लोकनि चैप्टर नंबर सात जकर अ, शीर्षक अछि साहित्य मे प्रयोगक वास्तविकता आओर हिनकर जे लेखक छथि से के अछि देखियौ प्रोफेसर आनन्द मिश्र तऽ सबसँ पहिले अपना लोग जे छै लेखक के बारे में जान लेब तकर बाद पाठ से संबंधित जते भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते अछि सबके जानब अते के बाद जे छै अभ्यास प्रश्न आर ओकर उत्तर सेहो जानब तऽ चलू शुरू करै छी तो सबसे पहले जाने छी अपना लोग के प्रोफेसर आनंद मित्र मिश्र के बारे में इनकर जो जन्म भेल छलन से भेल छलन 21 जनवरी 1926 ईस्वी में ठीक कहे जन्म भेल छलन देखियो 21 जनवरी 1926 ईस्वी में हिनकर जे जन्म स्थान छलन से छलन ग्राम सरिसब की नाम छलन हिनका गांव के ग्राम सरिसब और जिला छल मधुबनी है मतलब मधुबनी जिला के अंतर्गत सरिसब गांव में जे छै हिनकर जन्म भेल छलन और निधन भ गेल कहिया 13 जनवरी 2007 का कहिया निधन भ गेल हिनकर तो 13 जनवरी 2007 का हिनकर निधन भ गेल ई जान जानलो अपन लोग लेखक के बारे में जॉर्डन मरण और जन्म स्थान चलो अगला पॉइंट देखियो शिक्षा के बारे में आप जानना अपना लोग शिक्षा हिनकर जे छलैन से एमए ने तै मतलब तीन टा विषय से ई एमए कैलनी पहिल विषय की छला देखियो मैथिली तै के बाद हिंदी और अर्थशास्त्र से मतलब तीन टा विषय से जे छै जे ई एम ए कयलनि संस्कृत में साहित्य रत्न डॉक्टर लीट के उपाधि मैथिली में हिनका सेहो प्राप्त भेल अछि तकर बाद छै वृत्तिक बात करब तऽ देखियौ मैथिली विभाग विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर मैथिली विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना ई सब जे छै हिनकर वृत्ति अछि चलू अगिला प्रश्न देखियौ अगिला मतलब पॉइंट देखियौ कृति के बात करब देखियौ मिथिला भाषा सुबोध व्याकरण विचार बीथी जे कि निबंध संग्रह अछि एकर अतिरिक्त अनेकानेक निबंध पुस्तकक भूमिका लेखन संपादन तथा शोध निर्देशकक रूप में नहि समादृत ई हिनकर की भऽ गेल कृति भऽ गेल चलू अपार सुंदर मतलब एहि पाठ में अपना लोकनि की पढ़ब तऽ देखियौ कहै छै प्रस्तुत पाठ मैथिली अकादमी द्वारा प्रकाशित संकलन से सभार संग्रहित अछि एहि पाठ में विद्वान लेखक साहित्य में प्रयोग के अस्पृश्य नहि मानलनि अछि मुदा साहित्य में अनर्गल ओ निरर्थक प्रयोग के प्रश्रय देवा के पक्ष में नहि बुझि पड़ैत छथि नहि मतलब साहित्य मे प्रयोग के अस्पृश्य नहि मानले हन मुदा अनर्गल प्रयोग नहि हेबाक चाही लेखक सबके इएह मत अछि एहि चैप्टर अपना लोकनि इएह पढ़ब अपना तऽ चैप्टर पढ़ि लेने छी क्लास मे अपना लोकके जे छै एकर सार तत्व जानब चलू आब अपना लोकनि देखियौ पहिल प्रश्न एहि चैप्टर के माध्यम सँ की बनत तऽ सबसँ पहिल जे प्रश्न अछि ओ अछि प्रयोग शब्दक मुख्य अर्थ की अछि नहि प्रयोग शब्दक मुख्य अर्थ की अछि तऽ देखियौ की अछि सिद्धांत अछि व्यवहार अछि इतिहास अछि कि नियम अछि देखियौ प्रयोग जे शब्दक मुख्य अर्थ होइत अछि ने व्यवहार होइत अछि की होइत अछि व्यवहार नहि प्रयोग शब्दक मुख्य अर्थ जे छै व्यवहार होइत अछि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै देखियौ साहित्यमे पर, प्रयोग शब्द किएक पूर्ण नहि अछि नहि तऽ व्यापक नहि अछि छोट अछि कठिन अछि नया अछि तब देखियौ साहित्यमे प्रयोग जे छै व्यापक नहि भऽ सकैत अछि अखन व्यापक नहि अछि ताहि दुआरे पूर्ण नहि अछि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै प्रयो प्रयोगार्थ शब्दक अर्थ की अछि तऽ देखियौ कल्पना सिद्धांत कार्य रूप या फिर नियम प्रयोगार्थ शब्दक अर्थ होइत अछि कार्य रूप नहि प्रयोगार्थ शब्द जे होइ छै एकर अर्थ की होइत अछि कार्य रूप होइत अछि चलू सकल प्रयोग कखन संभव अछि देखियौ बिना प्रयोग प्रयास बिना सिद्धांत के भाग्य सौ कि सिद्धांतक अनुसार सकल प्रयोग जे छै सिद्धांतक अनुसार जे छै संभव अछि ने चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै प्रयोग आ सिद्धांतक संबंध कैसन अछि नहि मतलब केहन अछि है की लागैए भोजपुरी शब्द टाइप भऽ गेल केहन अछि नहि

एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके डी भऽ जायत नहि की भऽ जायत डी भऽ जायत चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लेखक प्रयोग किया करैत छथि पैसाके लेल करैत अछि प्रसिद्धिके लेल करैत अछि कि नवीन विचारके लेल करैत अछि कि समय बिताबऽके लेल करैत अछि तऽ देखियौ लेखक जे प्रयोग अ, करैत अछि से नवीन विचार लेल करैत अछि नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ भाषाके की कहल गेल अछि आत्मा कहल गेल अछि शरीर कहल गेल अछि साधन कहल गेल गेल अछि कि नियम कहल गेल अछि एतऽ देखियौ एहि पाठ पढ़ब तऽ भाषाके अहाँके शरीर कहल गेल अछि नहि की कहल गेल अछि भाषाके शरीर कहल गेल अछि चलू अगला प्रश्न देखियौ देखियौ साहित्यक आत्मा की अछि तऽ साहित्य के आत्मा की होइ छै देखियौ भाषा शब्द अभिव्यक्ति या फेर नियम तऽ देखियौ साहित्यक जे आत्मा होइत अछि ओकरा अभिव्यक्ति कहल गेल अछि की कहल गेल अछि अभिव्यक्ति कहल गेल अछि चलू अगिला प्रश्न देखियौ साहित्य पर वैज्ञानिक नियम लागू होइत अछि तऽ देखियौ नहि होइत अछि हँ कखनो की निश्चित नहि अछि तऽ देखियौ साहित्य पर वैज्ञानिक नियम

साहित्यमे प्रयोग केना चलैत अछि समाप्त भऽ जाइत अछि कि निरन्तर चलैत अछि कि धीरे चलैत अछि कि रुकल चल चलैत अछि देखियौ साहित्यमे जे प्रयोग छै से निरन्तर चलैत अछि नहि की होइए तऽ अहाँके निरन्तर चलैत अछि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै प्रयोग केकरा द्वारा होइत अछि लेखक के द्वारा पाठक के द्वारा शिक्षक के द्वारा कि सरकारक द्वारा तऽ देखियौ प्रयोग जे होइ छै ने लेखक के द्वारा होइत अछि ककरा द्वारा होइत अछि लेखक के द्वारा होइत अछि चलू प्रयोग ककरा प्रभावित करैत अछि केवल लेखक के केवल पाठक के दुनू के, के क्यों नहीं तो देखियो लेखो मतलब लेखको के करैत अछि आ पाठको के करैत अछि तो ताहि द्वारे एकर जे उत्तर भऽ जायत ओ की भऽ जायत दुनू भऽ जायत नहि की भऽ जायत तऽ दुनू जे छै एकर उत्तर भऽ जायत

अनुभव कल्पना नियम की इतिहास तऽ प्रयोगक आधार अनुभव अछि ठीक प्रयोग प्रयोगक आधार की अछि तऽ अनुभव अछि चलू साहित्य में नवीनता के स्रोत की अछि इतिहास नियम प्रयोग आ परंपरा तऽ साहित्य में नवीनता के जे स्रोत अछि से की अछि प्रयोग अछि की अछि तऽ प्रयोग अछि प्रयोगसँ की उत्पन्न होइत अछि पुरान विचार नूतन शैली नियम की भ्रम तऽ देखियौ प्रयोगसँ जे छै नूतन शैली उत्पन्न होइत अछि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भाषा कैसन नहि हैत नहि केहन हैत ठीक भाषा केहन स्वरूप राखैत अछि स्थिर कमजोर बदलैत कि कठिन देखियौ भाषा जे छै बदलैत जे छै स्वरूप राखैत अछि नहि केहन स्वरूप राखैत अछि तऽ बदलैत स्वरूप राखैत अछि अगिला प्रश्न देखब अपना लोकनि कहै छै साहित्यमे प्रयोग साहित्यमे परिवर्तनके कारण की अछि समय अछि समाज अछि प्रयोग अछि कि सब अछि सब भऽ सकैत अछि नहि एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके सब भऽ जायत लेखकक भूमिका की अछि प्रयोग करब नियम पालन करब आलोचना करब कि इतिहास लिखब तऽ प्रयोग करब देखियौ प्रयोग कखन सफल होइत अछि अस्वीकार पर नया होय पर स्वीकार पर कि पुरान होय पर तो स्वीकार पर ने प्रयोग कखन सफल होइत है तो स्वीकार पर साहित्य प्रयोग के प्रभाव की अच्छी बदलाव अच्छी स्थिरता नियम के इतिहास तो बदलाव अच्छी की भऽ जायत उत्तर ए भऽ बदलाव अच्छी अगिला प्रश्न देखियौ प्रयोग केना विकसित होइत अछि अचानक होइत अछि धीरे धीरे होइत अछि कखनो नहि होइत अछि कि स्वतः होइत अछि की वजह एकर उत्तर धीरे धीरे ने प्रयोग के स्वभाव की अछि स्थिर भऽ जायत परिवर्तनशील भऽ जायत कमजोर भऽ जायत कि कठिन भऽ जायत एकर जे उत्तर हैत ओ की भऽ जायत अहाँके परिवर्तनशील भऽ जायत चलू प्रयोग कखन जरूरी अछि नहि बदलाव में स्थिरता में नियम में की लेखक बिना एक तरह की हो जाती बदलाव में साहित्यके केहन मानल गेल अछि साहित्यके की भऽ जायत एतऽ केहन स्थिर कमजोर जीवान्त आ गतिशील की सीमित तकर उत्तर की भेटत अहाँके जीवान्त आ गतिशील चलू प्रयोग आ सिद्धांत के संबंध की अछि अलग अछि विरोधी अछि जुड़ल अछि कि संबंध नहीं अछि देखिए दुनू जुड़ल अछि प्रयोग साहित्य में की करैत अछि रुकावट डालैत अछि विकास करैत अछि समाप्ति करैत अछि आलोचना करैत अछि तो देखियो विकास करैत अछि तो प्रकार अपना लोकनि जे छै एमसीक्यू वाला जे पार्ट छलै चैप्टर वाला से समाप्त केलहुँ एहि चैप्टरमे बेसी क्वेश्चन नहि बनैत अछि बहुत कम क्वेश्चन बनैत अछि तऽ अपना लोकनि देख लेलहुँ आब देखब अपना लोकनि अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर चलो कि देखो प्रश्न ओ अभ्यास नहीं तो देखियो व्यापक अर्थ में प्रयोगक अर्थ की होइत अछि एकर उत्तर भ जायत व्यापक अर्थ में प्रयोगक अर्थ व्यवहार होइत अछि की होइत अछि तो व्यवहार होइत अछि ने अगिला प्रश्न अछि कि लेखक साहित्यक शरीर ककरा मनलनी अछि देखियौ लेखक के अनुसार साहित्य शरीर भाषा होइत अछि ने लेखक जे अनुसार होइत अछि से साहित्यक जे शरीर होइत अछि से कथी होइत अछि तऽ भाषा होइत अछि चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै साहित्यमे छद्म नामसँ लेखक लेखनक प्रयोगक प्रसंग लेखक की आशंका व्यक्त कयलने अछि देखियौ लेखक साहित्यमे छद्म नामसँ लेखनमे संभावना व्यक्त कयलनि जे एहिसँ कोनो व्यक्ति जे छद्म नामसँ रचना करैत छथि हुनक समग्र रचनात्मक मूल्यांकन नहि भऽ पाबैत अछि ने मतलब हुनकामे जे छै अनेक रचना दोसराके बुझि लोक ओकर विवेचना हुनक साहित्यमे नहि कऽ पाबैत अछि जकरा लेखकक शब्दमे प्रोफेसर हरिमोहन झाकर चरचरीक संज्ञा देलनि अछि एकरा सबके जे छै अहाँसब वीडियोके रोकि कऽ अहाँसब बड़ सुन्दरसँ लिख लेब चलू या हम अगिला प्रश्न की देख छै देखियौ कहै छै साहित्य में प्रयोग अथवा प्रगति ककरा कहल जाय छै देखियौ साहित्य में प्रयोग अथवा प्रगति साहित्य में ओहन प्रयोगक प्रयोग के कहल जाय छै जे समाजक परिवर्तनक कारण आवश्यक भय गेल छै संगी ओ सभक लेल प्रिय होइत अछि नहीं चलो कहलियै कऽ लिख लेब अहाँसभ आब अगिला प्रश्न देखियौ देखियौ कहै छै प्रयोगक श्रेष्ठता कथी पर निर्भर करैत अछि देखियौ प्रयोगक श्रेष्ठता एकर वास्तविकता पर निर्भर करैत अछि जाहि लेल विवेकक आवश्यकता छैक ई निश्चित अछि जे साहित्य में प्रयोग आवश्यक अछि मुदा प्रयोगक नाम पर नहि कुसाहित्यक निर्माण कयलासँ साहित्यक हरासे होइत अछि ठीक अछि लिख लेब अहाँ सब एकरा चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखब की कहै छै साहित्यमे प्रयोगक प्रसंग लेखक दृष्टिकोण परंपरावादी बुझि पड़ै छै कि वा नव्यवादी देखियौ साहित्यमे प्रयोगक प्रसंग लेखक दृष्टिकोणसँ नव्यवादी अछि मुदा नवीनताक नाम पर प्रयोगवादक घृणित प्रयास सँ बचबाक लेल लेखक सलाह देलनि अछि ठीक अगिला प्रश्न अछि लेखकीय रुचि सँ ककर जन्म होइत अछि देखियौ लेखकीय रुचि सँ साहित्य में प्रयोगक जन्म होइत अछि नहि तो एहि प्रकारे अपना लोकनि ई पूरा पाठ एहिमे जते एम सी क्यू बनि सकैत अछि अभ्यास प्रश्न ओकर उत्तर सेहो जानलहुँ ताहिके बाद लेखकके बारेमे सेहो जानलहुँ तऽ एहि प्रकारसँ ई पूरा पाठ समाप्त भऽ गेल जय मिथिला जय मैथिली जय बिहार